Darlleniad o'r Efengyl Mathew, pennod 27, adnodau 1 i 54. Yn gynnar iawn yn y bore, dyma'r holl brif offeiriad a'r arweinwyr Iddewig eraill yn penderfynu fod rhaid i Iesu gael ei ddedfrydu i farwolaeth. Felly, dyma nhw'n rhwymo a'i drosglwyddo i Peilat y llywodraethwr. Pan sylweddolodd Jwdas y brydwr fod Iesu yn mynd i gael ei ddeunyddio, roedd yn edifar am beth wnaeth e. Aeth â'r 30 darn arian yn ôl i prif offeiriad a'r arweinwr. Dwi wedi pechu, meddai. Dwi wedi bradychu dyn cwbl ddieog. Does dim ots ganddo ni, meddan nhw. Dy gyfrifoldeb di ydy hynny. Felly, dyma Jwdas yn taflu'r arian ar lawr y deml a mynd allan a'i chrogi ei hun. Dyma'r prif offeiriad yn codi'r darnau arian. Allwn ni ddim rhoi'r arian yma yn nhrosorfa'r deml. Mae'n erbyn y gyfraith i dderbyn arian, gafodd ei dalu am ladd rwyn. Felly, dyma nhw'n cytuno i defnyddio'r arian i brynu maes y Crochennydd fel mynwent i gladdu pobl oedd ddim yn Iddewon. A dyna pam mae Maes y Gwaed ydy'r enw arno hyd heddiw. A dyna sut daeth geiriau'r proffwyd Jeremia yn wir. Dyma nhw'n cymryd y 30 darn arian, dyna oedd ei werth yng ngolwg pobl Israel. a phrynu maes y Crochennydd, fel yr oedd yr Arglwydd wedi dweud. Yn y cyfamser, roedd Iesu'n sefyll ei brawf o flaen llywodraethwyr Rhufeinig. Dyma Pilate yn dweud wrtho, Felly, ti ydy'r brenin yr Iddewon, ie? Ti sy'n dweud, atebodd Iesu. Ond pan oedd y prif offeiriad a'r arweinwyr yn cyflwyno eu hachos yn ei erbyn, roedd Iesu'n gwrthod ateb. A dyma Pilate yn gofyn iddo, Wyt ti ddim yn clywed y cyhuddiadau yma sydd ganddyn nhw yn dy erbyn di? Ond wnaeth Iesu ddim ateb hyd yn oedd y cyhuddiad. Doedd y peth yn gwneud dim sens i llywodraethwr. Adeg y Pasg yr oedd hi'n arferiad gan y Llywodraethwr i rhyddhau un carchoror, un oedd y dyrfa yn ei ddewis. Roedd un carchoror roedd bawb yn gwybod amdano, dyn o dan enw Barabas. Felly, pan oedd dyrfa wedi ymgasglu, dyma Peilat yn gofyn iddyn nhw, Pa un o'r ddau ydych chi am i mi ollwn yn rhydd? Barabas neu Iesu, yr un sy'n cael ei alw y Mesoea. Yr oedd yn gwybod yn iawn ei bod wedi arestio Iesu am ei bod yn genfigenus ohono. Roedd Peilet yno neistedd yn y sedd y barnwr pan ddaeth neges iddo oddi wrth ei wraig. Mae'r dyn yna yn ddieuog, paid gwneud un byd iddo. Ces i hunllef ofnadwy amdano neithiwr. Ond roedd y prif offeiriad a'r arweinwyr Iddewiig wedi bod yn pryswadio'r dyrfa i ofyn am rhyddhau Barabbas, er mwyn gwneud yn siŵr fod Iesu yn cael ei ddienyddio. Gofynnodd y llywodraethwr eto, Pa un o'r ddau yma ydach chi eisiau mi rhyddhau? Dyma nhw'n ateb, Barabbas! Felly, beth dwi am i wneud gyda'r Iesu yma sy'n cael ei alw y Meseia? Dyma nhw i gyd yn gweiddi, Ei groesoelio! Pam? medda Peilat. Beth mae e wedi wneud o'i le? Ond dyma nhw'n dechrau gweiddi'n uwch. Croesoelia fe! Dyma Pilot yn gweld fod na ddim pwynt cario mlaen am fod y dyrfa yn dechrau cynhyrfu. Felly galwodd am ddŵr a golchi ei ddwylo o flaen bawb. Dim fi sy'n gyfrifol am lladd y dyn yma, meddai. Chi sy'n gyfrifol. Dyma'r pobl yn ateb gyda'n gilydd, Iawn, ni fydd yn gyfrifol am y peth, ni a'n plant. Felly dyma Pilate yn rhyddhau Barabbas iddyn nhw. Wedyn gorchmynnodd fod Iesu yn cael ei chwipio ac yna ei ddedfrydu i gael ei groeshoelio. Dyma filwyr Rhufeinig yn mynd â Iesu i'r palas, pencadlys y llywodraethwr, a galw'r holl ffeintiau i gasglu o'i gwmpas. Dyma nhw'n tynnu ei ddillad a rhoi clogyn ysgarled amdano. Plethu drain i wneud coron i'w rhoi ar ei ben. Rhoi gwialen yn ei law dde a phenilio o flaen a gwneud chwyl am ei ben. Eich mawr hydy. Brenin yr Iddewon, meddan nhw. Roedden nhw'n poeri arno ac yn ei daro ar ei ben dro ar ôl tro gyda'r wialen. Pan oedden nhw wedi blino cael sbort, dyma nhw'n tynnu'r clogyn oddi arno a gwisgo yn ei ddillad ei hun unwaith eto. Wedyn dyma nhw yn ei arwain allan i gael ei groeshoelio. Ar ei ffordd allan, daeth dyn o Cyrene o'r enw Simon i'w cyfarfod, a dyma'r milwyr yn ei orfodi i gario groes Iesu. Ar ôl cyrraedd y lle sy'n cael ei alw yn Golgotha, sef lle y benglog, dyma nhw'n cynnig diod o win wedi gymysgu gyda chyffyrdd chwerw Iesu, ond ar ôl i flasu, gwrthododd Iesu i yfed. Ar ôl i hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamplio i weld pwy fydda'n cael ei ddillad. Wedyn, dyma nhw'n eistedd i lawr i gadw golwg arno. Roedd arwydd uwch i ben yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Dyma Iesu, Brenin yr Iddewon. Cafodd ddau leidr ei groesoelio yr un pryd, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn hirddio ein llibion ato. Felly, ti sy'n mynd i ddinistro'r deml a'i hadeiladu eto fewn tri diwrnod. Tir dyn dy flaen, achub dy hun, Tyrdi lawr o'r groes 'na os na ti ydi mab Duw go iawn. Roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith a'r arweinwyr Iddewig eraill yno hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd yn achub bobl eraill, meddan nhw, ond ydi e ddim gallu achub ei hun? Beth am i ni ei weld yn dod i lawr oddi ar y groes yna, Os mai brenin Israel ydy e, gnawn ni gredu wedyn. Mae'n dweud ei fod yn trystio Duw. Gadewch i ni weld Duw yn ei achub e. Oni doedd e'n dweud ei fod yn fab Duw. Roedd hyd yn oed y lladron cafodd ei groeshoelio gydag e yn ei sarhau a'i enllibio. O ganol y dydd hyd drio'r gloch yn y prynhawn. Aeth yn hollol dywyll trwy'r wlad i gyd. Yna, am dri o'r gloch, gweiddodd Iesu'n uchel, Eli, Eli, lima sabachthani, sy'n golygu, Fy Nuw, fy Nuw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arnau? Pan glywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn, medda nhw, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedeg ar unwaith i nôl ysbwng, a'i drochi mewn gwir syr rhad. Yna fe gododd ar flaen ffon i'w gynni i Iesu i'w yfed. Ond dyma'r lleill yn dweud, Gad llonydd iddo, i ni gael gweld os daw Elias i'w achub. Yna, ar ôl gweiddi'n uchel eto, Dyma Iesu yn marw. Dyna'n union pryd wnaeth y llên oedd yn hongian ar y deml rhwygo yn ei hanner, o'r top i'r gwaelod. Roedd y ddaear yn crynu a'r creigiau yn hollti, a chafodd beddau ei hagor. Ar ôl i Iesu ddod yn ôl yn fyw, cododd cyrff llawer iawn o bobl dduwiol allan o'r beddau, a mynd i mewn i Jerusalem, yr ddinas sanctaidd, a gwelodd llawer iawn o bobl nhw. Dyma'r ddaeargryn a phopeth arall ddigwyddodd yn dychryn y capten Rhufeinig a'i filwyr oedd wedi bod yn cadw golwg ar Iesu. Gweiddodd, Mab Duw oedd y dyn yma reit siwr.